Ahwɛfoɔ me mo akɔ ababa kasa fidie yi so. Sɛ mo te yɛn ka a na yɛ White Temple Freemasonfoɔ ɛna ɛna yɛ ne mo retwetwe nkɔmmɔ yi. Why Temple Freemason yɛ sunsum adwuma anaa sunsum adwuma na Why Temple Freemason yɛ die? Yɛka sɛ sunsum adwuma a, na ɛne ne sɛn? Sɛ ɛne ne sɛ w'abrabɔ no a ɛnkɔ yie no, ɛnɛ ɛyɛ Why Temple Freemason ɛnɛ ɔreba abɛgye wo afiri saa haw ne dadwen no nyinaa mu. White Temple Freemason adom nnipa bebree wɔ India man mu na ɔde abɛpie mu wɔ ɔman Ghana mu a na ɔbaa ma ɔman Ghana mu ha yi bɛyɛ mfeɛ du mmienu nie mfeɛ du mmienu nie na mfeɛ du mmienu yi nnipa bebree na na adi yie wɔ ne nsa ano wɔn di yie wɔ kwan bɛn so ɛnɛ ɛna ɔbaa bɛhu yi Ɛyɛ White Temple Freemason wɔ akwanya de ma mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn agye wɔn ho atum sɛ wɔpɛ sɛ wɔdi yie. Wɔpɛ sɛ wɔdi yie wɔ kwan bɛn so? Wɔpɛ sɛ wɔdi yie wɔ sikasɛm mu. Wɔpɛ sɛ wɔdi yie wɔ na wɔn abrabɔ mu. Na ne nyinaa no, ɛno ara ne sɛ wɔafa numbers yi agu screen no ase na wɔafrɛ ɛyɛ White Temple Freemason. Na tie nhyehyɛe a ɛda White Temple Freemason wɔn adwumadi a wɔdie no mu. Sɛ wopɛ sɛ wo ne White Temple Freemasonfoɔ anaa wo no pɛ sɛ wo ne wɔn di nsawoso a, na kyerɛ sɛ woboaboa anaa wopɛ sika ɛyɛ five million pɛ. Wo nsa mu sika ɛyɛ five million pɛ ɛna wode bɛkɔ akɔhyia ɛyɛ White Temple Freemasonfoɔ. Na wode five million akɔ no, ɛyɛ White Temple Freemason Grand Master no a ɔda ano no de bɛ ɛmu four million bɛtɔ ɛyɛ kawa ɛna ɔde ɛmu hundred cedis no atɔ ɛyɛ incense ɛna candles na ɔde ba abɛyɛ ɔho adwuma no na adeɛ baako a ɛma white temple freemason ɛyɛ soronko ne sɛ wode wo sika no aba awie no white temple freemason san gye w'ataade dadaa obɛbisa sɛ w'ataade dadaa no ɔde yɛ dɛn ɛyɛ sika ho adwuma ɛna wo ba abɛyɛ ɛyɛ abrabɔ ho adwuma ɛna wo ba abɛyɛ ɛnti ne White Temple Freemason ɛyɛ Grand Master no, ɔpɛ sɛ ɔhunu wo haw ne wo dadwen nyinaa. Sɛ sɛ wo nsa ka sika no a, na ɔde kɔ fie a, wobɛtumi de abɔ bra anaasɛ wontumi mfa mmɔ bra. Wei nyinaa ɛyɛ nnoɔma a ɛwɔ sɛ yɛdi kan hwɛ ansa na yɛde sika no ama wo. Obi wɔ ha na ne fie ɛyɛ den paa yie. Saa nnoɔma yi na White Temple Freemason wɔhwehwɛ mu na wɔhu a, na wɔayi ne nyinaa afiri w'akwaa mu. Anaa na nsɔhwɛ bi kan bɛto ama wawu agyae wo sika no a sɛbi wɔyɛ ama wakɔ akɔdi no na ne nyinaa na ɛba no saa na kyerɛ sɛ akɔyɛ ɔbrɛguo nti ne nsa nti no white temple freemason ɛwɔ hɔ ma wo sɛ sɛ wo ba na woboaboa wo nsam anaa wofo nsam sika ɛyɛ 5 million a na wafa w'ataade dadaa baako aba saa ataade dadaa yi na mpanyimfoɔ de bɛwura takra mu ahwehwɛ mu ahwɛ w'abrabɔ mu ahwɛ wo wo bonsam a ɔtaa w'akyi a ɔhaw no ɔma yi wafiri w'akwan mu sɛ na ɛbɛyɛ ano ɔma dima kɔ so tɔɔte ama wo Maame ne paapa, wode wo 5 million ne w'ataade dadaa no aba awie no, White Temple Freemason Grand Master bɛgyina hɔ a na wayi 500 million de ama wo, ɛyɛ 50,000 Ghana cedis. Animanim yɛ ɔbɛyi 500 million de ama wo, 50,000 Ghana cedis. Nansa na mpanyinfoɔ sisiɛ sɛ yɛkyerɛ nnipa kwan a yɛfa so yi nam, ɛnyɛ kwan a yɛfa so di nam nti no, White Temple Freemason san ma wakwanya sɛ ɛyɛ kawa no a ɔde bɛma wo no, ɔbɛhyira kawa no so ama wo. na woasan kyerɛ ɔkwan a yɛfa so yi nam sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wankasa wokɔ fie anaa wokoduru fie a ɛyɛ 500 million a woadi kan ayi ama wo no wobɛtumi de ayɛ wo ntotoeɛ na wode ayɛ wo ntotoeɛ awie no na kyerɛ sɛ wankasa no woatumi ayi bi ɛyɛ nawɔtwe biara ɛda a ɛyɛ fiada anaa friday ɛda a ɛyɛ fiada nawɔtwe biara no wo akwanya sɛ wotumi yi sika ɛyɛ 500 million white temple freemason ɛbaeɛ no Obia nwu wɔ ne nsɛm mu da. Obia nni hɔ a ɔde ne ho bɛbɔ wɔ White Temple Freemason nsɛm a ɛyɛ ewuo bi anaasɛ ne ba bi anaa ɛyɛ ne busuani bi afiri mu. Biribia saa nni hɔ. Esiane sɛ sika no a wo ba bɛpɛ de kɔ de akɔbɔ ɔbra no, wo ne obi na ɛkɔdi o. Sɛ wonya sika nyinaa anaa wonya wiase mu ahonyadeɛ nyinaa na wo maame anaa wo yere anaa wo nua anaa wo ba bi afiri mu a na kyerɛ sɛ sika no wo ne hwan na ɛbɛkɔ akɔdie. Wei na ɛma White Freemason yɛ adeɛ soronko anaa wɔn dwumadie da nso wɔ occult groups anaa Freemason nyinaa ɛwɔ wiase afaa naa nyinaa. Wo mmɔwerɛ mpo no ɛho ɛnka. Sɛ wo ho bɛdɔn, sɛ ɔde wo ho bɛdɔn ɛyɛ White Freemason a, ɛyɛ wo mmɔwerɛ mpo no ɛho ɛnka. White Freemason ɛnfa mogyaa na ɛyɛ n'adwuma. Ɔmfa mogya na ɛyɛ n'adwuma. Ɛyɛ tumi a ɛte ase firi tete a ɛnni mfitiaseɛ, na wakɔ so adi ne dwumadi a ɔgu so redi n'adwumadie. Enti maame ne paapa fa numbers no egu screen no ase na boaboa ho ɛyɛ five million na fa w'ataade dadaa no ka ho na fa wɔ w'ani hwɛ ɛyɛ white temple freemason foɔ na kɔ wɔn asoɛeɛ fa wɔ five million no nkɔ na ɔnkɔ anim anim ɛyɛ ano nyi five hundred million ɛyɛ fifty thousand Ghana cedis ɛma wo na wo so fa brɛ fie na noɔma ntumi nkɔ so tɔɔten ma wo Wɔn a wɔdi yie no ɔnkyɛn wo o. Wɔn a wɔdi yie no ɔnkyɛn wo. Na asɛ wonya hu ɔkwan no ɛnɛ, nokorɛ ɛne ɔkwan no ɛne neɛ meka akyerɛ wei ɛna ɛyɛ white temple freemason. Obi a wɔdi yie biara bɛka nokorɛ akyerɛ wo a wɔamfa no tɔtorɔ. Obi a wɔdi yie biara bɛka nokorɛ akyerɛ wo a na kyerɛ sɛ wabrɛ mu yie paa. Na ɛnɛ Nyame ɛna agye woɔ, ɛnɛ wo mmerɛ na asoɔ, enti na kasafidie anaa mfonin a wohwɛ yi white freemason ɛba w'akwan mu ɛnɛ da yi na ɔba w'akwan mu a ɔba w'akwan mu aba abɛyɛ wo dɛn ɔba no aba abɛboa ama nneɛma tumi akɔnkan ama wo nneɛma ɛkɔnkan sɛnsɛn nneɛma ɛkɔnkan ɛwɔ wo sikasɛ mu nneɛma ɛkɔnkan ɛwɔ abrabɔ mu nneɛma ɛkɔnkan ɛwɔ w'abusuam wei nti na white temple freemason waba maame ne paapa sɛ mentumi mmoa wo a memfa haw no bi ɛmbɛto wo so Maame ne Paapa, sɛ mintumi mmoa wo a, memfa wo haw no bi mmɛto wo so. Hwan tɛmpol baeɛ no, mpanyimfoɔ bebree no ara na ɛde wɔn tam abɛbom na ɛyɛ ahobammɔ deɛ ɔfa no kwa. Obi biara nni hɔ a ɔde ne tam bɛbɔ White Templefoɔ nsam anaa ɔde bɛbɔ White Templefoɔ deɛ mu a wanu ne ho da. Esiane sɛ ɔka a ɔyɛ Wɔn na wɔn ka a wɔn tumi yɛ. Nipa bebree aka wɔntumi anyɛ. Na ɛ white temple freemason ni deɛ wankasa wanim no ɔbɛyɛ ama wahu no. Ɛyɛ neɛ tumi kyerɛ. Ɔbɛkyerɛ wo sɛnɛ tumi si yɛ n'adwuma. Nti fa wo nsam sika na boaboa wo ho na fa wo nsam sika ɛyɛ five million na na tu anamɔn pa ɛfa w'ani hwɛ ɛyɛ white temple freemason foɔ hɔ na wɔn ne wo nkɔdi nsawosoɔ na wo nso Hia no a adogorow no ɛyɛ wo dan no a wontumi hann no, adidi atɛm a amanfoɔ adi wo atɛm, kyea pii a wɔato ama wo, ato ama wo, ayampe ahodoɔ no, ɛno ara na ɛtoɔ ntwa ɛnnɛ da yi. Ɛnnɛ da yi afidie yi a wohwɛ no, ɛyɛ nhyira kɛseɛ na ɛma woɔ. Ɛnnɛ da yi ɛna ɛyɛ wo da. Mese boaboa ho 5 million na fa w'ataade dadaa no ka ho. na fa w'ani hwɛ ɛyɛ white temple foɔ white temple freemason foɔ hɔ na ɛne ɔho nkɔgye mu adwumadeɛ na osika osika kyekyeredie no ɛyɛ 50000 ghana cities ɛyɛ 500 million no wɔn nso wɔn nsa nkɔka bi na wɔn nsa aka no hɔ no ɔbɛba fie na wankasa wasan ba abɛtwe bi wei ɛna ɛyɛ freemason na ankasa na adeɛ baako ɛwɔ mu no sɛ afe mu no nyinaa wode wɔn aba abɛdwa wɔn ɛyɛ white temple freemason no december ɛyɛ twentieth december ɛna wɔn nyinaa san bɛhyia wɔn nyinaa san bɛhyia ayɛ dɛn wɔbɛhyia afa wɔn afa wɔn ho adwen wɔbɛhyia aka wɔn ho wɔn haw nyinaa akyerɛ ɛyɛ grand master a ɔda white temple freemason saa akwanya no ɛyɛ akwanya a yɛde ama wɔn members nyinaa Sɛ bio, sika no wode kɔeɛ no, wobɛba na woaba abɛkyerɛkyerɛ mu, wobɛba na woaba abɛka mu nsɛm. Ebia, Paapa, mekɔeɛ no, haw sei na mewɔ mu. Paapa, mekɔeɛ no, haw sei na mewɔ mu. Anaasɛ, Adeɛ sei na mepɛ na mede aka sika no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnoɔma atumi akɔ nkan. Na mokɔhyia na wode wo haw anaa wode w'asɛmbisa anaa wode w'adesrɛdeɛ bɛto Grand Master a ɔda ɛyɛ White Temple Freemason anim a, Ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛyi wo ato hɔ da. Deɛ ɛwɔ mu ara ne sɛ ɔbɛyɛ ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokɔ a w'anigyeɛ no ɛbɛkɔ so awie pɛyɛ. Enti maame ne paapa, ɛnnɛ w'anigyeɛ yi a ɛnkɔ so yie no, ɛnnɛ awerɛhoɔ a ahyɛ w'akoma mu ma no, ɛnnɛ school fees no a wontumi ntua no, ɛnnɛ ne mmerɛ no. Mmerɛ no ni a na kyerɛ sɛ wofa numbers no agu screen no ase na kyerɛ sɛ woafrɛ white temple freemasonfoɔ na woafa w'ataade dadaa na woaboaboa wo ho 5 million na wode w'ani ahwɛ ɛyɛ white temple freemason foɔ na wokɔduru wɔn mu anim yɛ a wɔbɛyi 50000 ghana cedis ama wo ɛyɛ 500 million na wo so de akɔ akɔhwɛ wo whatsapp na no ɔma ntimi akɔ so waa no waa no sɛ kwaterekwa ka sɛ ɔbɛfra wo ntoma a tie ne din ɔno mmom ɛyɛ kwaterekwa ɔkɔnya ntoma a ɔyɛ na abɛfra woɔ Sɛ ɔhwɛ mfoni yi a atwa gu a, wei nyinaa di adanseɛ sɛ ɛyɛ White Temple Freemason. Ɔnyɛ kwaterekwa na waka sɛ ɔbɛfra wo ntoma ano akɔtie ne din. White Freemason yɛ dwumakuo a ɔnim de. White Freemason yɛ dwumakuo a wɔabene yie paa. Wei ɛnyɛ sɛnde ma mensɛnde o. Ɛna wei ɛnyɛ sɛnde ma mensɛnde o. Tie no yie o. Wei yɛ bra. na yɛne wo ntena ase na yɛnka wo sunsum nsɛm nkyerɛ wo yɛwie a yɛyi sika ama wo ɛde akɔbɔ bra ɛne ɛna ɛfrɛ no sɛn white temple freemason nti boaboa wo nsɛm sika ɛyɛ 5 million na ɛfa w'ataade dadaa no na fa w'ani hwɛ ɛyɛ white temple freemason foɔ na wokɔ nso ano ahyɛ no nso sɛ ɔpa a wankasa tɔ wo bag wankasa tɔ wo bag ka ho ɛsiane sɛ sika no a wɔkɔ akɔyi ama wo no wode bɛba fie Na sika no de bɛba fie a na kyerɛ sɛ bag no na ɔde bɛgu mu o. Na ɔde bɛgu bag mu deɛ deɛ na kyerɛ sɛ wokɔ a na waboaboa ho ɛyɛ bag kama kama paa ne bi a wode sika gu mu a ɛbɛyɛ yie. Na adeɛ baako a ɛyɛ soronko ne sɛ wo aba White Temple foɔ wɔn hɔ no anaa White Temple Freemason foɔ hɔ abɛdi dwumadie no wɔsan bɔ ho ban ɛfiri wɔn hɔ ɛkɔpem sɛ wɔbɛkɔ akɔduru fie na wode wo sika no akɔ akɔduru hɔ. Na ɛyɛ a na ɛfutuo a Grand Master taa de ma wo ne sɛ Sɛ wode sika bɛnantenante no deɛ, ɛnyɛ adepa. Enti nka wobaeɛ a wɔayi wo 500 million anaa 50,000 Ghana cedis na ama wo no, na wɔasan kyerɛ wo sɛ ɛyɛ fa kɔ bank bi a ɛda w'akoma so, fa kɔto w'accounts mu. Ɛnna ɛbɛboa wo, ɛnna ɛbɛboa wo, ɛnna ɛbɛboa mo adi yie yɛ kyɛn sɛ wode bɛnantenante ama korɔmfoɔ bi akɔ akɔgye afiri wo nsam. maame ne paapa fa numbers na egu screen ase na frɛ ɛyɛ white temple freemason white temple freemason ekura ɔkɔ group mako mako mako thirty ɔkɔ group mako mako mako thirty nineteen nineteen fifty nineteen fifty atitiro bebree na na ɛfa wɔn nsam. Na occult groups a na ɛwom saa saa mmerɛ na ɛyɛ occult groups fifteen na occult groups fifteen no na ɛyɛ occult groups a wɔn tumi no na ɛsom bo yie paa na ɛyɛ occult groups a na ɛka sɛ occult groups a wotumi sɛ weinom ɛna ɛyɛ occult groups ɛnyɛ ntaade hyɛ occult groups no bi ɛna ɛnyɛ fantoma ɛna ɛnyɛ fawo maame bra occult groups no bi Nnipa bebree no ara na edi yie ɛyɛ ɛwɔ White Temple Freemasonfoɔ nsam. Ɛnnɛ, aba abɛduru wo nso wo man mu. Ɛnnɛ, aba abɛduru wo pono ano. Ɛnnɛ, abɛtɔ wo kasafidie no so. Ɛnnɛ, mɛnyi wo kasafidie no mfiri ha. Ɛsiane sɛ wodi kan fa nsuo fii mu ansa na woapue neɛ ɛyɛ. Ɛnnɛ, nsu pa no na woakɔ akɔpue mu no. Ɛna sɛ nsuo fa wo anaa ɛnɛ no nkyerɛ sɛ wonnom nsuo biom. sɛ bio sɛ nsuo fa wa anaa ɛne no nkyerɛ sɛ wonnom nsuo biom neɛ kɔnfoɔ bi deɛ o neɛ maalam bi deɛ o neɛ sɔfo bi deɛ o no fa ɛno no to nkyɛn wei ɛna ɛyɛ nokorɛ no ɛsiane sɛ sɛ wohwɛ adeɛ a na wahwɛ no yie yɛka sɛ wohwɛ adeɛ na wahwɛ no yie a na kyerɛ sɛ mfoni na atwa gu no na wahwɛ neɛ ɛkɔ so no yie na wabisa wo sɛ wei ɛyɛ adeɛ ɛtumi kɔ so anaa wei ɛyɛ adeɛ wɔ hɔ anaasɛ wei ɛnia ɛyɛ adeɛ ɛni hɔ Na woyɛ nhwehwɛmu nso a, wobɛhu sɛ White Temple Freemason ɛna ɛyɛ Freemason a wode wo ho bɛbɔ a wonya haw, wonya problem biara da. Na hyɛ no nso, wo ba biara ɛmbɛwu, wo maame ɛmbɛwu, wo nua biara ɛmbɛwu, wo ɔfaseɛ biara ɛmbɛwu, ɛsiane sɛ sika no a wogyeɛ no, wogye akɔ ama wo ne nipa na akɔdie. Sika no a wogyeɛ no, wogye akɔ ama wo ne wo mma na akɔdie. Na ɛkɔba no sɛ wokɔgye sika akɔ ama wo ne wo mma na akɔdie na wobɛgye akɔ na wo mma akɔ akɔwu deɛ a, na sɛ bio maame ne paapa wokɔɔeɛ anaasɛ wobaeɛ? Wokɔɔeɛ anaasɛ wobaeɛ? Nti fa numbers na gu screen ase na wode frɛ ɛyɛ White Temple Freemason fɔ na ɛyɛ wo sunsum mu adwumadie na ɛyɛ wo sikasɛm no ɔma no nkɔ so yie ma wo na so sɛ sɛ no ɔma ntimi nkɔ yie ɛma wo tɔɔtee. na obi bɛbisa sɛ ɛyɛ sikasɛm nko ara anaasɛ ɛdɛn nkwa ho anaa biribi biom ka ho a ɛyɛ white temple freemasonfoɔ yɛ sɛ nam sekyerɛ no yɛka sɛ freemason a na kyerɛ sɛ occult groups ahodoɔ bebree na ne yɛaka bɔ mu sɛ na madi kan ka no ɛyɛ 30 groups anaa 30 occult groups ɛna ɛka bɔ mu a ɛda ne ɛyɛ white temple freemason na white temple no neɛ nti a white no bɛdaa so no sɛ Ɛyɛ sɔfo a odi kan anaa Grand Master a odi kan wɔ India man mu no. Wosi White Temple no, ɔpenti ne nyinaa white. Na white na ɔpenti yɛ no kyerɛ sɛ obi abrabɔ ɛbɛyɛ fitaa. Ɛna ɛma wɔn too ne din sɛ White Temple Freemason. Whyte Temple, Freemans, na ɛnɛ okura occult groups mmaako mmaako 30. Enti 30 no, ebiara wɔ sunsum a edi akyire, na 30 no nso no sunsum no biara nso wɔ ne dwumadi a edie. Na nea edi mu akotene paa na ɛyɛ sikasɛm no a yɛse fa 500 million anaa fa 5 nsɛm 5 million bra na ɛbɛgye 500 million no. wode five million ɛreba abɛgye five hundred million na naawɔtwe bia ɛyɛ da ɛtɔ da ɛyɛ fiada no wosan wɔ akwanya sɛ kaawa no a yɛde ama wo no wode kaawa no bɛyi ɛyɛ fifty thousand na five hundred million no naawɔtwe biara obi a ɔpɛ tumi ahennie na ɔpɛ adie akwanya no yɛ wode a na ɛgye afiri wo nsam wopɛ sɛ no ɔma kɔnkan ma wɔ w'abrabɔ mu wo ne obi apere akonnwa mfeɛ bebree na wayi wo abɔ hɔ wei nyinaa ɛnya nka akyiri fa nɔmba si agu screen ase na wo so ɛtu anammɔn pa fa w'ani hwɛ ɛyɛ white temple foɔ hɔ na wode w'ani hwɛ white temple foɔ hɔ a ɔmbɛko agye wo ama no ama atumi akɔ so yi ama wo awoɔ na ɛma Wo mfɛfo ɔkɔ awareɛ nnoɔma kɔ so yie ma wɔn. Wo nkoa deɛ ɔkɔ bi a yɛsi buei. Wo nkoa deɛ ɔkɔ bi a wakyɛ ayɛ afe na wasan ba fie. Ɛnyɛ saa na ɛte o. Ɛnyɛ sɛ bia wo ho nyɛ fɛ o. Wo ho wo ho mfɛkyɛn wɔn mu bebree na ɛnyɛ sɛ bia wonni suban o. Nnoɔma no bi koraa wɔ hɔ a ɛsi a wodwene ho a ɛyɛ a na wonte aseɛ. Wei na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ biribi na ɛdi w'akyi. Wei na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ ɔhaw bi na ɛdi w'akyi. Wei na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ w'atamfo retu wo so sa. Na w'atamfo retu wo so sa deɛ a na kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ wopɛ baabi na wode wo ti ɛyɛ dɛn ahinta. Na wopɛ baabi na wode wo ti ahinta a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ White Temple Freemason. White Temple Freemason na ɛbɛtumi ayi wo afiri saa haw no nyinaa mu. Enti sɛ obi a ɔno nso pɛ sɛ ɔne White Temple Freemasonfoɔ di dwuma na ɛyɛ ɔno no sika nko ara na ɔpɛ, na ɔpɛ ahobammɔ, na ɔpɛ awoɔ, na ɔpɛ ayaresa, na ɔno deɛ ɔmpɛ sɛ ɔde ne ho bɛba abɛjoin kuo no, ɔwɔ saa akwanya no. Na saa nipa no nso ɔbɛboa no ns no ho anaa ɔbɛboaboa no ho ne nsam sika yɛ five million naa pɛpɛpɛ anka ne sika five hundred Ghana cedis no ɛno ara na ɔbɛboaboa no ho anka ne sika five hundred Ghana cedis no ɔboaboa no ho five hundred Ghana cedis ano wafa n'ataade dadaa baako aka ho Mese saa ataade dada yi na Grand Master de bɛhwɛ wo sunsum mu nsɛm, ahaw a eda wo so, nea asi wo kwan a ɛmma wo ntumi nyɛ yie no, nea asi wo kwan a ebia wode sika no a ebegye wo kra afiri wo nsam, nea asi wo kwan a ebia ɛbɛhaw wo mma ne wo yerenom no. Na ɔno na gyinae no no so no wayi ne nyinaa afiri hɔ ansa na wayi ne nsam five hundred million ne fifty thousand Ghana cedis no de ama wo. Owie a ɔde kawa no nso ayɛ dɛn ama wo na wakyerɛ wo dwumadi a edie na wakyerɛ wo kwan a ɔfa so a wode kɔ fie a Friday bia wankasa ɔbɛsa ntima yi ɛyɛ five hundred million wonya wei ɛwɔ baabi a agye sɛ white temple freemason white temple freemason wobɛkɔ obi nkyɛn ɔsɛ gye sɛ medware wɔ ansa na tumi ɛnyɛ dwaeɛ tumi ɛnyɛ dwareɛ asɛm Tumi, ɛno ara ne sɛ wogyina hɔ yi ane ayɛ adeɛ no wɔ w'anim. Tumi ne sɛ wogyina hɔ yi ane ayɛ adeɛ wɔ w'anim na wo sika no aba abɛtɔ w'anim na wɔde ato wo bag no mu na kyerɛ sɛ wode rekɔ bank akɔ akɔto hɔ. Ɛna ɛfrɛ no tumi. Maame no a ɔkɔɔ hɔ no a wantumi ammoa wo no, ɔni tumi no o. Wankasa ɔkɔduru hɔ no, kra kasa kyerɛ wo sɛ papa wei anaa maame wei no ɔni tumi, nso wantie wo kra. Wei yɛ nneɛma bi a wode wo ho bɛbɔ White Temple Freemason a ɛyɛ nea ɛbɛkɔ so wɔ abrabɔ mu. Sɛ wokɔ baabi koraa na ɛnyɛ a, ɛyɛ a na sunsum no ɛkasa kyerɛ wo. Nti wankasa wote wɔ abɛte a na adeɛ bi aka wakoma san na wasan. Wei ɛna ɛyɛ White Temple Freemason no. Nti sɛ ɛyɛ awoɔ, sɛ ɛyɛ yareɛ, sɛ ɛyɛ sikasɛm, sɛ ɛyɛ ahobanbɔ, sɛ tumi na wopɛ. Adeɛ bi a ɛyɛ sunsum mu adeɛ biara no, sɛ wode bɛdan ɛyɛ White Temple Freemason a, wɔbɛgye wo ama nnoɔma akɔ so tɔɔtee, ama nnoɔma atumi akɔ nkan ama wo, ama wo nso woatumi adi yie sɛnea wo mfɛfoɔ asi adi yie no. Hyɛ no nso, abrabɔ yi wosi so ɛnyɛ nnɛ o, na adɛn nti na abere ne abere biara no ɛyɛ a na amanfoɔ ɛsan ho kɔ? Wosi so ɛnyɛ nnɛ o, nso wotwe a ɛntwe, wotwe a ɛmma yi nyinaa, wonnim sɛ obi kura mu. Ahoma a wɔatweatweatwe a ɛmma nyinaa wonim sɛ obi kura mu. Woatu amena tuatuatuatua ma wo oli woatuatuatuatuatua wonyɛ yie da. Wobɛtu awie koraa na ɔsan de ka. Wɔtɔn store yi a wɔtena store yi a no a wotɔn nnoɔma no na wobɔ ka. Wotɔn no na wobɔ ka. Ɛnyɛ sɛ bi a yɛntɔ o. Wohia ɛyɛ white temple freemason. Wohia ɛyɛ white temple freemason. Woyɛ sɔfo, wote asɔre no, nnipa ba ara na wɔsan gyae. Nnipa ba ara na wɔsan gyae. Bisa wo ho sɛ, wo mfɛfo asɔre anaa wo mfɛfo asɔfoɔ no a wɔn wɔn asɔredɛm abobɔ ma ma no, ɛdɛn na wɔyɛ ansa na asɔredɛm no abɔ ma? Wɔn nyinaa wɔde wɔn ani hwɛ ɛyɛ White Temple Freemason asɔfoɔ a wɔnam White Temple Freemason so a wɔadi yie Wɔanya dɔm no, ɛnyɛ nnipakuo ketewa, ɛnyɛ nnipa ketewa. Asɔfoɔ atitire a ɛwɔ ɔman Ghana mu ne asɔfoɔ atitire a ɛwɔ amanɔne a ɛnam White Temple Freemason so a wɔatumi anya dɔm no, ɛdɔɔso pa ara yie. Nti wo nso a woyɛ sɔfoɔ a wote fie a w'asɔre no nnipa mma a w'asɔre no agyigya a w'asɔre no yɛ aguo no, fa numbers yi a ɛgu screen yi ase na frɛ, ɛyɛ White Temple Freemason. na sunsum mmaako mmaako thirty na ekura wɔn no occult groups mmaako mmaako thirty thirty na ekura wɔn no wɔn nfa mmɔ wɔn ban na wɔn ntwe dɔm mmra na wɔn mma wɔn so ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne bi nsɛnkyerɛnne bɛn na ɛkyɛn sɛ wankasa wobɛyi sika na wɔatumi ama wankasa wɔatumi ayi sika a dɛn na ɛkyerɛ sɛ wontumi nkɔyɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ asɔre dɛm ɛngye nnipa dɛn na ɛkyerɛ sɛ wontumi nkɔgye nnipa mfiri ɔhaw mu ɛwɔ asɔre dɛm ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ wosow kɔ a sɛnea wɔn mfɛfo asɔfoɔ si anyɛ sika no wo nso wontumi nya bi nti maa mede paapa fa numbers no agu screen no ase na ɔne white temple freemasonfoɔ twetwe nkɔmmɔ na nnoɔma ntumi kɔ so waano waano ɛma wo na ɛnyɛ nka akyi nea wawuo na aka akyie nea ne nkwa ɛnni ne mu no ɔna aka akyie ama no na wo a wowɔ nkwa yi deɛ deɛ ɛnyɛ nka akyi mma wo madi kan ka kyerɛ ɔmaa me ne paapa Woatiatia nsuo fi mu a, afei na wabɛpue nsuo papa mu. Ɛsiane sɛ ɛwɔ sɛ ɔdi kan fa nsuo fi mu ansa na waba abɛpuepue nsuo pa mu. Ɛnnɛ yɛ nsu pa no a woaba abɛpue mu. Nsuo dɛɛdɛɛdɛɛ no na ɛnnɛ woaba abɛpue mu. Nsu korɔgyenn no na ɛnnɛ woaba abɛpue mu. Ɛyɛ wo haw ne wo dadwen no nyinaa ɛnnɛ, maame ne paapa. Merehyɛ wo bɔ sɛ ɛnnɛ da yi, ɛrekɔ awieeɛ. Azanfoɔ adi wo sika bebrebe nyinaa, maame ne paapa. Mehyɛ wo bɔ sɛ ɛnnɛ da yi, ɛrekɔ awieeɛ. White Temple Freemason ɔse boaboa ho ɛyɛ 500 Ghana cedis anka ne tisi sika 5 million no na fa w'ataade dadaa ɛka ho w'ataade dadaa o ɛnyɛ ataade mono ataade a wahyɛ akyɛ nea nti a ɔse w'ataade dadaa ne sɛ ɛyɛ ataade a wohyɛ nti wo kra no ɛwom, wo kra ɛwɔ ataade no mu, enti sɛ ɔde saa ataade no ɛde kɔ ɛyɛ ne tɛmpol no so a, na ɔde bɔ mpaeɛ a, ɔbɛhunu ɔhaw ne dadwen a ɛda wo so, ɔbɛhunu w'asi akwan, ɔbɛhunu w'atamfoɔ nyinaa, na wayi saa nnoɔma wei nyinaa afiri w'akwan mu, ansa na wagyina w'anim ayi ɛyɛ 500 million, 50,000 Ghana cedis no ɛde ama wo. Na owie a, ɔde kawa no ahyɛ wo nsa na wakyerɛ wo kwan a wo nso wobɛfa so a wokɔ fie a, wo nso wobɛfa so akɔyi five hundred million anaa fifty thousand Ghana cedis. Ɛyɛ nnawɔtwe biara, da a yɛfrɛ no Friday. Friday biara no, wowɔ saa akwanya no sɛ wobɛsi ayi saa five hundred million anaa fifty thousand Ghana cedis. Na hyɛ no nso, owuo biara nni wei mu. Owuo bi ani wei mu. Fa wo maame bra bi ani wei mu. Fa wo nua baa bra bi ani wei mu. Fa numbers no egu screen ase na frɛ ɛyɛ White Temple Freemason. Fa numbers no egu screen ase na frɛ White Temple Freemason na wo so bedi yie. Wo mfɛfoɔ no kɔ a na wɔn kɔ o. Wote hɔ a na Nyame bɛyɛ. Nyame bɛyɛ. Nyankopɔn anaa twerɛ no ankasa edi adanseɛ sɛ ɔsoro boa wɔn a wɔboa wɔn ho. Wo ho kyere wo nyinaa no, hefa na woakɔ? Wonkɔɔ baabiara da. Ahokyerɛ ba wo so a, nea ɛnam wo so ne wo mma so ne w'abusua so no nyinaa no, wontu ho anammɔn da. Na wobɛyɛ ama no aka w'abusua so ama w'abusua no aba abɛyɛ ahiafoɔ abusua. Nyankopɔn amma obia sɛ ɔmmra mbɛdi hia o, na mmom yɛn ankasa na ɛpɛ ehia a na ɛdie. Esiane sɛ sɛ wowɔ TV na wote hɔ na wohwɛ asɛm na nokorɛ yi ɛnam w'ani so na wonya hu nokorɛ no deɛ a na kyerɛ sɛ w'ani na afra. Fa nɔmba ɛsi ɛgu screen no ase na boaboa ho ɛyɛ five million na fa w'ataade dada no ka ho na fa w'ani hwɛ ɛyɛ White Temple Freemasonfoɔ no hɔ. Na ɔkɔ white temple freemason foɔ hɔ a ɔgye wo five million na ɔde mu five million ɛɛtɔ ɛyɛ wo ho nnoɔma ɔde tɔ kawa no na one million no nso no ɔde atɔ candle ne incense ahodoɔ a ɔde bɛfire sika no ama wo na saa incense ahodoɔ no ɔsan de bi bɛma wo na ɔde aba fie ɛna wode ba a wobɛba abɛyi sika na ɛyɛ December biara no Wɔsan nso hyia wo haw ne wo dadwen. Ebia mepɛ sɛ misi abronsan wei wɔ ha. Ebia asaase wei mepɛ, nso nipa no a ɛyɛ ne deɛ no ɔmpɛ sɛ ɔbɛtɔn ama wo. Wei nyinaa yɛ haw ne dadwen bi a ɛda wo so a wode reba ɛyɛ afe nyinaa no ɛyɛ December mu no. Sɛ mohyia na ɔde ba a, Grand Master a ɔda White Temple Freemason san bɛhwɛ ama na ɔma akɔ so tɔɔtee ama wo. Na wompɛ wei na wopɛ dɛn? Wompɛ wei na wopɛ dɛn? Fa numbers no egu sri no ase na frɛ White Temple Freemason na wo nso bɛyɛ ɔdefoɔ, na wo nso haw a ɛda wo so no nyinaa mfiri wo so, na wo nso animguaseɛ a woafa mu nyinaa no mfiri wo so, na wo nso nnoɔma dadaa no nyinaa nyɛ dɛn mfiri wo so. Enti na wode w'ataade dadaa na ɛreba, w'ataade dadaa no wɔaba abɛworɔ afiri ho ama nnoɔma asesa, na wɔde foforɔ ahyɛ wo, foforɔ no a wɔde rehyɛ wo no yɛ yiedie ataadeɛ. Yɛdi ataadeɛ na ɔde hyɛ oo. Nti wei fa numbers no gu screen no ase. Sɛna madi kan aka no hɔ no, obi wɔ hɔ nso a ɔpɛ sɛ ɔba na ɔbɛgye mmoa. Ɔno ɔmpɛ sɛ ɔbɛba abɛdwo nkuo ɛsiane sɛ watete nsɛm bebree sɛ sɛ ɔde ne ho bɛdwɔn ɛyɛ Freemason a ɔwu a yɛbɛhye no, ɔwu a anaasɛ ɔde ne ho bɛdwɔn a ne maame bɛwu, ne nua bi bɛwu, ne ba bi bɛwu. Maame ne Paapa meka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ White Temple Freemason, yɛmfa mogya na ɛyɛ yɛn adwuma. Yɛmfa mogya na ɛyɛ adwuma. Ɛyɛ yɛ tumi. Yɛ Grand Master te hɔ a, ɔhu yɛ tumi. Yɛ sunsum no ba a, obi ahunu. Nipa no nie, ɔgyina hɔ. Ɔyɛ ɔbaatan a ɔdwen nipa ho. Wine Temple Freemason, sunsum kɛseɛ a ɔda mu no, ɔyɛ ɔbaatan a ɔdwen nipa ho. Ɔmfa mogya ndi n'adwuma. Na mmara kɛse a ɛda mu ne sɛ, obi biara a ɔde ne ho tam bɛba abɛdwɔn ɛyɛ White Temple Freemason no, sɛ ɛnam ne so na mogya hwie gu a, ɔmfa ne ho sɛ ɔno nso no, wahwie agu. Wei di adanseɛ pefee sɛ ɛyɛ White Temple Freemason, wɔmfa mogyasɛm ndi wɔn adwumadie. Na wɔmfa mogyasɛm ndi wɔn adwumadeɛ dua dea. Adɛn nti na ebinom bɛtena TV ka sɛ, Fa mogya bra, anaasɛ Wo ba a wo maame bɛwu, anaa Wo papa bi bɛwu wɔ baabi, nti mɛnkɔ occult? Ɛnyɛ nokorɛ da, ɛsiane sɛ wɔnnim nea wɔreka koraa. Obiara nni hɔ a wakɔ wɔn hɔ adidie da. Na mmom woba White Temple Freemason a, na wohwɛ mfonin yi a ɛretwa guo yi a, ɛdi adanseɛ bebree sɛ atitire bebree no ara na anya mfasodeɛ afiri ɛyɛ White Temple Freemason Ɛne dɛn maa me ne paapa meka kyerɛ sɛ sɛ mentumi mmoa wo a memfa haw no bi ɛmbɛka wo ho sɛ mentumi mmoa wo a memfa haw no bi ɛnsa mbɛka wo ho nti fa numbers na gu screen ase na woso frɛ ɛyɛ white temple freemason foɔ na ɛngye wo firi wokɔda nna na ɛngye wo firi korankorɔ na ɛngye wo firi wo haw ne wo dadwen Wɔn nko ara na atumi abɔ nnipa bebrebe ho ban. Wɔn nko ara na wɔatumi ama nnipa bebrebe anya nkonnwa akɛseɛ wɔ ɔman Ghana ne wiase afanan nyinaa. Wɔn nko ara na atumi aboa ama nnipa bebrebe adi nkunim wɔ amanyɔsɛm mu. Nti ɛnɛ da yi a maame ne paapa wohwɛ yɛ yi, fa numbers yi agu screen ase. Mɛnka sɛ ɛnɛ wonni sika, na ɛnyɛ nnuane kyena. Fa nɔmba no na twerɛ to baabi a nsuo nka no, na da biara a wo nsa bɛka sika no, wofrɛ White Temple Freemasonfoɔ a wɔbɛgye wo ama no ama atumi akɔ so wɔano wɔano. Maame ne Paapa, yɛse sɛ mentumi mmoa wo a, memma mbetu mfuturo ngu w'ani, memma mbɛfa haw no bi nsan mma mmɛka wo so. Enti na mese, hwɛ mfoni no yie na nya gyidie mapa wɔ White Temple Freemason mu, na wo nso woatumi adi yie te sɛ wɔn a wɔredi adanseɛ wɔ afidie yi so. Boaboa ho ɛyɛ sika five million. Anka ne te si sika five million ɛnɛ five hundred Ghana cedis no. Na fa w'ataade dadaa baako ka ho, na fa wo ecolac anaa wo bag baako, neɛ wode sika no baa bɛgu mu ɛna ɛka ho asɛm no na fa w'ani hwɛ ɛyɛ white temple freemason foɔ na woba a w'anim wɔn ankasa no yɛde 4 million no ɛretɔ kaawa na ɛde ayɛ wo ho adwuma na ɛde 100 Ghana cedis no anaa 1 million no atɔ incense ɛne nea ɛkeka ho na ɛde ayɛ wo ho adwuma nti saa sika no a yɛgyeɛ no ɛnyɛ sika biara sɛ yɛgye akɔ akɔdi sɛ kwa yɛde atɔ nnoɔma yɛde yɛde tɔ nnoɔma na ɛde ayɛ wo ho adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nnoɔma no anaa wo dwumadie no a ɔbaa bɛdie no ɛbɛtumi akɔ nkan Na ɛno no akyi no, yɛsan nso kyerɛ ɔkwan a w'ankasa wobɛfa so ayi nnam. Esiane sɛ mpanyimfoɔ se yɛnkyerɛ kwan a, yɛkyerɛ nnipa kwan a yɛfa so yi nnam, na ɛnyɛ kwan a yɛfa so di nnam. Nti w'ankasa wokɔ fie a, Friday biara no, anaa Fiada biara no, wowɔ saa akwanya sɛ w'ankasa wo santim yi sika a ɛsom bo, ɛyɛ 500 million anaa 50,000 Ghana cedis. Enti fa numbers no a ɛgu screen no ase na ɛfrɛ ɛyɛ White Temple Freemasonfoɔ na ano ama bɛkɔ so wɔano wɔano ama wo. Nyankopɔn nkɔ so ano nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse na ɔma ɔma wo nnoɔma ntumi nkɔ nkan ɛma wo. Na ano ama bɛkɔ nkan deɛ a na kyerɛ sɛ worefa numbers no a ɛgu screen no ase na wafrɛ White Temple Freemasonfoɔ. Nyankopɔn nka wo ho na ɔnyɛ wo kɛse. Shalom. Peace.